Salam mähriban doganlar, eziz ildeşler, gadyrdan tomaşaçylar! Öýüňize bereket, ömrüňize bereket! Hereket atly Türkmen halk frontunyň ýa-da başgaça ady bilen Birleşen türkmen oppozisiýa güýçleriniň sosial ulgamlardaky informasion göreşine, halal halkyň hakykat göreşine il-gün bähbitli goşant goşýan Türkmeniň kanalynyň nobatdaky wideo gepleşigini dykgatyňyza hödürleýäris. Mähriban doganlar! Ata-babalarymyzyň aýdyşy ýaly, Suw ýatar, ýöne duşman ýatmaz. Edil şolar ýalyky, Türkmenistanyň ilatynyň esasy köpçüligi daşary ýurtlardaka. Şol esasy köpçülik Türkmenistanyň geljegi, türkmen halkynyň geljegi bilen baglanyşykly taryhy işleri, möhüm ädimleri ädip, uly goşant goşup, Esasy aladalary ýerine ýetirmelikä oppozisiýa görnüşinde oppozision işleri alyp barmalyka? Oppozisiýa meýdançasy köşgüň gareminiň dalaşgärleriniň özara gybatlary, dawalary, jenjelleri, çekeleşikleri, sokuşlyklary bilen Meşgulka, Aşgabatdaky Berdimuhamedowlaryň diktaturasy öz planlaryny ädim-ädim durmuşa geçirmäge dowam edýär. Şu goh-galmagalyň, şu gyýbatlaň, sokuşlyklaň, töhmetçiligiň fonunda, Türkmenistanyň Hronikasy neşirýatynda yzygiderli ýagdaýda Türkmenistandaky möhüm wakalar, Türkmenistan bilen baglanyşykly dünýädäki makalalar, hasabatlar halk köpçüliginiň dykgatyna ýetirilýär. Ine, şondan bir habary siziň dykgatyňyza ýetirýäs. Ynha, geçen aýyň aýagynda, ýanwaryň aýagynda Türkmenistandaky, Dikme diktatorlygyň prezident sumagy Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň goşun generaly çinini aldy diýildi. Degişli karar ýigrimi altynjy ýanwarda Türkmenistanyň Mejlisi tarapyndan kabul edildi. Şol kararda şeýle diýilýär, Türkmenistanyň Mejlisiniň karary Goşun generaly derejesini Türkmenistanyň Prezidentine Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Ýokary Serkerdesi Berdimuhamedow Serdar Gurbangulyýewiçe berilmegi hakda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň segsen birinji maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Mejlisi karar edýär. Goşun generaly derejesi Türkmenistanyň Prezidentine Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň ýokary serkerdesi Berdimuhamedow Serdar Gurbangulyýewiçe berilmeli. Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy G. Mamedowa, Aşgabat, iki müň ýigrimi üçünji ýylyň ýigrimi altynjy ýanwary. Goşun generaly ady şeýlelikde, kyrk bir ýaşyndaky Arkadagly serdara ýigrimi ýedinji ýanwarda Türkmenistanda bellenilýän Watan goragçylary gününiň öňüsyrasynda berildi.

Haramdag Berdimuhamedowyň kakasy Mälikguly Berdimuhamedowyň adyny göterýän, Watana eden hyzmaty üçin berilýän medal bilen sylaglanypdy. Şonda sylaglanylanlaryň arasynda prezidentiň ogly maýor Serdar Berdimuhamedowam bardy. we oň harby çini şonda maýordan podpolkownik derejesine beýgeldilipdi. Serdar Berdimuhamedowyň şol döwürde Türkmenistanda Mejlisiň deputaty, halk wekili bolanynam ýadyňyzdan çykarmaň. Döwlet habarlar gullugy. Şonda ýöne näme üçindir Serdar Berdimuhamedowy baýrak alanlaryň sanawynyň arasynda görkezmändi. Ýadyňyzda bolsa iki müň on altynjy ýylyň ýigriminji noýabrynda, ýekşenbe güni, bazar güni mejlisde boşalan orunlara diýlip Ahal we Mary welaýatlarynda saýlawlar geçirilipdi. Merkezi saýlaw komissiýasynyň Türkmenistanda geçirilen şol adaty bolmadyk saýlaw bilen baglanyşykly ýygnagy barada telewideniýede beren hasabatynda, Ahal welaýatynyň ýigrimi dördünji Duşak saýlaw okrugynda geçirilen böleginde Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowyň hem halk wekilligine saýlanandygy aýan edilipdi. Ýöne ýene Şonda halk köpçüliginde güýçli nägilelik döretmeginden howatyrlanylýan ýaly metbugatda giňden ýaýradylmandy. Diýmek, Berdimuhamedowlaryň diktatura hökümedi olaryň ýallakylary, ýalanjykdan öz edýän galp ýasama işleriniň halkda we dünýä jemgyýetçiliginde güýçli nägilelik, tankytlar, döredip biljekdigini aňýar, şoňa gowy göz ýetirýär. Hut şoň üçin hem metbugatda aç-açan bu öz edýän pyssy-pujurlyklary hakynda söz açmakdan gaça durýarlar, saklanýarlar. Ynha, mähriban doganlar, Aşgabatdaky Berdimuhamedowlaryň ganhor, jenaýatkär, parahor diktatorlyk häkimiýeti öz pyssy-pyjurlyklaryny şeýdip türkmen watandaşlarynyň agzalalyklaryny möwjedip, Şoň fonunda Kawy sözüne geçirmäge dowam edýär. Ýöne, bular näme etse etsin. Bular haramdag Berdimuhamedowa ömürlik milli lider diýen ady, derejäni bersin. Jenaýatkär, ganhor Serdara, Serdar Süplüge goşun generaly çinini bersin. Planetalaryň goşunlarynyň generaly Liwen Çin we Rähimler, tapawudy ýok. Bular hökmany suratda Berdimuhammedowlar, haram çüýrük tohum. Bulaň ýallaklary, bulaň sponsorlary, hemaýatkärleri, gollawçylary hökmany suratda şu iliň içinde. Hakykatyň, adalatyň öňünde, türkmen halkynyň adalatynyň öňünde jogap bererler. Nähili dereje çyn alsalaram baýrak medal alsalaram bulary kanunyň öňünde bermeli jogabyndan hasabatyndan jogapkärçiliginden boşadyp bilmez halas edip bilmez şoň üçin gysga wagtda Ýeňişli günlerde duşuşýançak mähriban doganlar hoş sag boluň saglykda görşeliň.